Gyzyk gyzyk gyzyk gyzyk gyzyklyja. Gulanjy bir zatly. Ogulam ösüpdir men aýdyp oturjak. Hemmäňize salam dostlar men ýönekeý student gyzyklyja täzelikler bilen doly bölüme hoş geldiňiz onda näme çaýyňyzy kökäňizi ýanyňyza alan bolsaňyz başlalyň. Germaniýanyň Amrun adasynda syýahat edip ýören turist ajygypdyr we ýerli bir restorana giripdir. Hekaýanyň gahrymany turist indi özüni ogurlanan ýalak görýär. Sebäbi alty ýewra sargylan içde açaryň içinde diňe pomidor bilen sogan bardy. Turist öz başyndan geçen ýakymsyz wakany internet portallaryna paýlaşypdyr. Ýöne kommentariýada Işdäaçaryň içine zeýtun ýagy bilen ukrop goşan bolsalar gowy bolardy diýip, restoranyň tarapyny hem çalanlar bolupdyr. Ýöne beýleki internet ulanyjylary pomidor bilen soganyň bahasy alty ýewro bolsa, onuň içine zeýtun ýagy bilen ukrop goşsaň, onuň bahasy bäş esse köpeler diýip garşy çykypdyrlar. Hekaýadan netije çykarsak, siz siz boluň, Amrun Amrun adasyna gezmäge gitseňiz, ýanyňyza el ýaljak çöregiňizi almagy ýadyňyzdan çykarmaň. Men-ä agşam öteräk içip, daňa golaý öýüniň işiginde ýatýan gördüm, otuň üstünde ýatýan gördüm, köçede ýatyp galýan gördüm, Ýöne oturgyjyň üstünde dikbaşak durýan birinji gezek görýän. Siziň öňüňizde elektrik geniý, aň-düşünjesi, dünýägaraýşy üýtgeşik adamlar islendik işde özüni saýlandyryp bilýärler. Elbetde, bu üýtgeşik işi kimiň edenligi barada maglumat ýok, ýöne meniň çaklamalaryma görä, Bu işi şul adamdan başga hiç kim eden däldir. Size birnäçe surat görkezeliň. Bu suratdaky zatlaň O ýerde nädip döräni, nädip düşeni barada hiç hili maglumat ýok. Eger-de pylan naýzamyň pylan ýenizesiniň pylan daýysynyň ogly ussa diýip, daş-töweregiňizdäkileriň pikirleri boýunça öýüňize ussa çagyrsaňyz, netije şeýleräk bolup bilýär. Elbetde, ýene-de bu işi kimiň edendigi barada hiç hili maglumat ýok. Ýöne meň pikirimi sorasaňyza ýene şul adam. Bu suratyň üstünde degişmek islämok. Gaýtam ussalary alkyşlasym gelýär. Diwar etmeli diýip bagy çapmandyrlar. Ýöne diwaryň üstündäki tikenli simlere seretsek goralýan edara meňzeýär. Howpsuzlyk tarapdan ynamsyzrak bolmagy ahmal, sebäbi howla girmek isleýänler baga dyrmyşmagy ahmal. Haçanda awtobus, metro bolmak isländä. Siziň araňyzda gar aras salýan ulagy halamaýanyňyz barmy? Ýok bolmagy ahmal. Men ýöne bir zady anyk bilýän, şu ulagyň eýesi halanok. Kim nähili ýatýar diýip sorap durmagam bir hilek. Ýöne kimi arkan ýatýa, kimi ýüzin ýatýa, kimi sag egne ýatýa, kimi çep egne ýatýa, kimiler bolsa şeýleräk ýatýa. Bu adamyň kimiň dostudygy barada pikiriňiz barmy? Meň pikirimçe şul adamyň. Her kimiň öz reklama ediş usuly bar. Kimileri halka kagyz dagatýar, kimileri uly-uly bannerlerde reklam etdirýär, kimileri öz tanyşyp bilişleriniň üsti bilen habar ýaýratýar, kimileri bolsa köpçüligiň ünsüni özüne çekmek üçin dükanlarynyň atlaryna üýtgeşik-üýtgeşik atlar dakýar. Geliň indi siz bilen birnäçe dellekhananyň atlaryny okap geçeliň. Ýüzüňde elim. Seniň aşagynda. Baba Ýaganyň bellekhanasy. Adyny eşdenden girip çykmasaň bir zat diýäýjekler ýalyk bolup dur. Etüweýän. Egniň üstünde kelle. Men ýöne birazajyk düşünmedim. Bular diňe egniň üstündäki kelläni oňarýarlarmy ýa egniň üstünde kelle bar diýip adamlara düşündirýärlermi? Eller gaňyrçak. Eller gaýçy. Ukyp we Nesibe dellekhanasy. Eý bir gün şu ýazan ssenariýalarymy okasam gülüp ölerleroo. Muňa seret, elleri ýaňyrçak diýip ýazypdyr. Günorta Koreýanyň ýaşaýjysy kir maşynyna pullary ýuwmagyň başyna munça derdi saljagyny çaklamandyr. Seul şäherinde ýaşaýan bir adamyň eline birnäçe mukdarda pul düşüpdir. Elbetde bu pullar ogurlyk ýa-da bikanun ýollar bilen gazanylan pullar däldi. Maşgalasynyň bir agzasynyň aradan çykanlygy sebäpli garyndaşlary, dost-ýarlary tarapyndan kömek hökmünde pul berlipdi. Ýöne bu adam özüne puluň üstünden covid on dokuzyň geçmeginden gorkup, pullary kir maşynynda ýuwmaly diýen netijä gelipdir. Netijede, pullaryň köp bölegi zaýalanypdyr. Elbetde, puluň az bölegi zaýalanman galypdyr. Az zaýalanan pullary ýerli bank yzyna kabul edipdir. Ýöne, şonda-da puluň köp bölegi eýýäm ýönekeý kagyz bolup galypdy. Bu täzelikden hem netije çykarsa, siz, siz boluň, gorksaňyz, Pullaňyzy bizi uradyň. Eý bu täzelige giňişleýin aýdyp oturjakka agzap oturjakka ýöne özüm gördüm suratly zadynam goýjakka ýürek bulanjy bir zatlar. Garaz biri makaron edende şol saçynyň bir gylyny düşüripdir. O gylam üstünden näçe wagt geçipdir okarada ýuwulmandyr makaronam aýrylmandyr. O gylam ösüpdir makaronyň içinde öýli näçe sany gyl ösüp dur. Zatlar kän agzap oturmaýyn ýürek bulanjy. Instagram, TikTok ulanyjylary üçin üýtgeşik telefon daşy oýlanyp tapyldy. Daşyň üýtgeşikligi, ekran tarapynda togalak silindr görnüşinde aýlanýan Bir gural bar. Ol gural size barmagyňyzy ulanmazdan lentany geçirmäge kömek etýär. Eger-de sizem lenta geçirip elleňiz agaryp giden bolsa, şol daşdan edinip bilersiňiz. Metroda barýan iki sany adam wagtlaryny boş we içgysgynç geçirmezlik üçin, metronyň içini sport zalyna öwrüpdirler. Olar wagonyň içindäki turbalara dyrmyşmaga başlapdyrlar. Angliýaly alym Len Fişer Çaýy, çaýy kökä batyrmagyň hawa. Kökäni çaýa batyrmagyň hökmany öz formulasy boýunça ýerine ýetirmeli diýen netijä gelipdir. Suwuklygyň aralaşmagyň çuňlugy ýerüsti dartgynlyga Kökeleriň gözenekleriniň diametriniň çümdüriş wagtyna we içginiň suwuklygyna ters proporsionaldyr. Ýagny, sada dil bilen aýdanymyzda, suw näçe suwuk bolsa, şonça-da kökäni suwda az saklamaly we kökäniň gözenekleri näçe uly bolup, onuň içindäki howalar kökäni näçe suwdan ýokary galdyrdygyça, şonça kökäni suwa çuň batyrmaly. Gözleg wagtynda alym şokolad bilen örtülen kökeleriň şokolad tarapyny aşak edip suwa batyrmalydygyny anyklapdyr. Kimiň kellesine şony hasaplamak gelýä? Men size bu alymyň kimiň dostudygyny aýdaýynmy? Şeýlelik bilen dostlar wideonyň soňuna geliberdik. Wideonyň soňuny hepdäniň iň bet wideosy bilen gutarasym gelýär. Wideony soňuna çenli göreniňiz üçin size köp köp sag boluň. Biz siziň bilen hoşlaşýas. Indiki bölümlerde görüşýänçäk hoş sag boluň.